tika ke majana ma is eh anti se ta twa wehe ku ri yini hi le ka 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi inhleka a hi buta loko a herile ku dyiwa ko vuswa a loko mi famba vito ra n'we a va vhe va ku hi n'we xitlhangoma hi mi va sungula ina mi nga ha swi hlavile tani tani hi ku na vito ra mina i first born eh a ni humile ka yona miri yini n'we okay eh butpet a ni la ku tisa mavonelo man'wana ya ku hambana na lama mi nga introduce wona ku mi nghena moyeni sweswi eh i ku ri tikomba ri ri ku lahlekeriweni hi mali yo tala ene mali leyi eh laha i directiwe ku yi ya kona a ku sunguleni a ya ha yi kona ni vulavula ngopfu yala ka xiyenge xa sasa eh sasa loko ku nghena covid nkarhi lwani va te va lava va ndla ti-relief fund va ri yini ti-relief eh, ta vanhu lava nga tirheki kumbe lava nga lokiwa down va nga kotiki ku tirha yeah. lero mali leyi ya vatirhi lava kambe va nga kotiki ku tirha mm. so um eh, va releva hi ti-three fifty mm. mara however three fifty liya ingaku a ya ha yi kona laha yi fanele yi ya kona hi ku a ku fanele ku chekiwa ka u i f ka labour ku ri munhu wa appeara na i koho na ku komba ku wa tirha loko a nga ri kona swi vula ku a nga tirhi wa qualify and then Eh lexi ndzaku ni fona ngopfungopfu i mhaka ya vana lava lavatsongo va ha nghenaka swikolo mm. va va holaka ti-three fifty leti a yi na mpimo eh. a yi na mpimo wa malembe mus yes ni swi tive question ya mi ta ni vutisa mi ta ni ta hi yona yaleyo ni swi tive kahle eh. kambe a hi languteni ke malembe na swi twisisa ku wa qualifya n'wana mara wa ha ri xikolweni um loko n'wana a ri xikolweni total a nga deserve ku va exikolweni hala tlhela a ri ntirhweni i fane a va exikolweni yes malembe ya qualify mara hi ku kumeka ye a nga lavi ku pasa a ze a kula a fika ka malembe ya ku a kota ku kuma mali liya since wena a ri exikolweni it means mali liya ya relief fund a nga fita aka yona because wa ha ri n'wana wa xikolo kambe lexi xi mi lexi xi mi vilerisaka ngopfu i yini n'wina hi ku loko mina loko mina no lava ku mi yimanyana yimanyana loko mina no lava ku mi kholela ni ta ku hawu mali ya n'wina va tshikeni va lava nyikiwaka va nyikiwa n'we mi mi vilerisiwa yini ngopfu yini um okay butet um eh, lexi what happen is vana lava i vanhu vakulukumba va le swikolweni timali leti ka vanhu lava vatswari va vona lava loko sweswiwa and ti tala ku nghena hi ti-fridays mali letiya loko va yi kuma three fifty yaleyo friday ku yiwa gedeni ku ya ciniwa monday nampundzu loko a fanele a ya xikolweni i ba rivanti la and bava na mhani laniwa vo phanda kumbe vo famba va tikhomela ti-piece job a va tirhi ku boha rivanti um a va yi vana va masiku lama xikolweni a nga khomanga ten rand kumbe twenty rand mara hi friday ya hi mali i horini ende le xikolweni le a nghenaka ko xikolo wa benefita still eka government ku nga ku veni ku na swakudya leswi dyiwaka le xikolweni and government hi ku tiva ka mina a yi benefitisi munhu kumbe munhu a nga holi kambirhi aka government loko n'wana a goes from zero to eighteen i fanele a va a ha ri a ri xikolweni and ku na mali leyi va yi holaka loko i ze ku eighteen i pasa matric nineteen ku na inesfas kumbe inesfas le a tertiary lori i va wa ha ri under um ti-funds to karhi so leyiwa loko n'wana a ha ri ka primary level mara malembe ya qualify ku ya hi mina mavonelo ya mehe sasa a yi fanele yi fambisa ti-list laha swikolweni ku wehe wa ha ri xikolweni mhm. ivi ku tsariwa ti-list letiyani n'wana xikolo xin'wana na xin'wana in south africa xi tsala vana lava hinkwavo va nga xikolweni ti-i d number ta voho ti yisiwa aka sasa sasa yi fika yi nga yini yi sota mavito ya vana lava va ha ri ki xikolweni for an example loko ku ri wa nghena xikolo xa maxope kumbe mbekwani kumbe kwini kwini wa ha ri xikolweni mara milembe ya qualifya mara sasa wehe i nge yi kumi because of wa ha ri xikolweni hi leswi mavonelo ya mehe lama inkosi khenseri papa 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lone fm makomba ndlela a hi ku twi na wehe ku n'wangulo wa wena hi wihi nhleka eh, eh, ka ha ri na munhu la 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero kambe a ni ta ka lexi i khume nkaye timinete ntsena yi bile awara ya khumembirhi nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lone fm un'wana miyingiseri lo nhlekani Eh na vaxoni. papa Ni pfukile hakala ha switwa. akhenza Eh a ni la ku hlamusela timhaka ta ku evuton'wini swi kahle ngopfu ku loko munhu a karhi a hanya a lawula ku kwata ka yena kumbe xifafa xa yena hikuva xifafa xi hava maphepha. Ni vula yini na? Langutani sweswiwani leswi nga ndliwa hi nkulukumba loyi a swi vonise Zuma, i swi vonise Duma lowa KwaZulu-Natala mutshama xitulu. Mm. I kombele ku rivaleriwa. A hi dyondzeni va ka hina. Se i ya kombela ku rivaleriwa se mara i endlile swilo leswi hi xilungu ve nge i unlawfulness. se lava ya va ka zulu natal va vuhosi ve ri eka hosi a wu kombeli ku rivaleriwa hi nomo hikuva yi phet khalanga kumbe yi beluka kumbe yi ncindana se lava mabudu ve ri no loko a kombela ku lava ku rivaleriwa a ti na tihomu to ringana dzana ma swi vona swilo switsanana leswi ni tshamaka ni vulavula na tiva ra wena na petka langa minkarhi yo tala loko hi karhi hi lava ku ndla swilo a hi titoveni dyana ra tihomu i mali munhu phela lava loko va vula xilo va xi vurile ene ve ri a nga hlweli ene mi nga rivali loko ni vulavule ku i swa xindyangu na letin'wana tiphati swi kona swihoxo a hi ku a swi kona mm. ku na xin'wana xihoxo lexi xi nga ku ndliweni ma hleketa n'wina siva ra mi famba ku na swa maphepha ma hleketa le orlando stadium loko mupresidente loko ni vulavula swa xindyangu a ni yi dyondzi mina a a c i vandla leri ni nga ri vhotela ko tala mupresidente mbeki loko va va vungariwa hi hi manana wini madikizela mandela moya wa vona wu etleli ku rhula va n'wi susumeta manana luya ku za ku nghenelela gacha puteli za ku wendla yini ka munhu wa xisati na mm. ene hi ku ya hi nawu ku na leswi va nge i common law ku susumeta munhu hi lava ku ringeta ku dyondzisana ku n'wi susumeta kunene a nga lavi ku susumetiwa swi tikomba ku hi lava ku n'wi vavisa i nandzu loyi u nga ndla president mbeki i common assault loko ku ri ku manana wini mandlela va lo yisa swilo leswi ya nawini a swi lulamerile ku ku kumba president mbeki leswi va nga swi tisa swo tikhamera ti lo vanhwini ku susumeta munhu loka ku vungara mm. hi dyondza yini na a hi toloveleni loko hi ri vanhwini hi ri ku hanyeni hi lawula swifafa kumbe ku kwata ka hina swo hetelela ku ri kumbalo wa matsalani fikile mbaluke loko mi lava ku ta vona ku sivara wa mina pheta a mo vekela swilo ehansi ka red carpet swi ta huma eka ndhawu ku hava xihundla la misaveni leri hambi wo famba nkoveni lundza ri ta ndla yini ri ta vonaka mm. loyi fikile ona swi pfuka a vona tikhamera a ku hayi ani loko se mi lwa sivara loko mi nga si lwa swi humi swihundla loko mi lwile hi ko swi nga ta huma that is why loko se ila ni loko lwa na nghamu sivara kumbe mi lwa na sesi kwalani ka mina na vatukulu loko swi hela i huma a vulavula ri handla a nga vulavula ri lwini a ku ya sesi i tolo ku tiyela mina a wu tiyeli timbuti leti nga yiva ta ka nghomani Mm, mm. se laha a ni ta ku vula yini ka fikile Mm. fikile o na swi pfuka o timhaka leti a ti nga humelela le nkandla leyi hi vulavula hi ku i- i- i- i- i fire pool ku vula luya former minister wa maphorisa na tinhleko a ku nga ri fire pool a ku ri swimming pool leswi vula ku i vula yini no i vula ku ri na tixeko lowa maphorisa i hembele parliament ene ku hemba i nandzu mm, mm. swi fanele swi nga ndla endhawini mahlangu wa pumalanga ri premier a ku la tipolitikini a swi arisiwi ku hemba hileswo hi marito man'wana hi fanele hi tipfinga hi vupfa hi nga si endla swilo hi nga si vula swilo mi heta hi ku vula leswi a mi kha mi vulavula hi swo lembe ndzhaku kumbe mambirhi ku na leswi a ve nge lifestyle audit audit ya sivara loko munhu a karhi a hanya na n'wina hambi mi nga tivi pay ya mina hala xiphoriseni ha ti tiva tirhenge ta hina kusuka kwale ka constable ku ya fika ka le na general mara munhu i le ka vusajeni i na swilo leswi nga fambisaneki na muholo wa yena that is why mi kuma ku a no jelasa mi ni twa kahle ala ala ala ku takwa ala ala ku takwa la ku avo avo vondokela van'wani ke mina sivara mali leyi ni nga na yona leyitsongo ni nga hanya ni nga tirha thirty five years exiphoriseni ni enerile yona futa ni nga la yo tala va yi ta ni tlela ku ni nga wisi na laha kaya yi kahle kambe loko munhu a nga hanyi hi leswitsongo a nga na swona swi vula ku se i yivela van'wana i yiva swibalu swa vanhu hi swona swi endla ku tikuriwa namuntlha ku vulavuriwa hi inflation swakudya swa durha hi vanhu lava va teketelaka timali va yisa aka maxaka ya vona na tibangi ta vona vona service delivery a yi kona hi yo leyi yi vulaka ya lifestyle audit ene munhu wa kona a nga disclosanga kumbe ku vula ku ni na mabindzu a hi ta ku i na mabindzu hi ku swilo leswi a nga na swona swo tala a swi fambelana na muholo wa yena sweswi nga tshama swi nga petriki likota wa khupu va ye va n'wi nghenisa ka ku tengisa hikuva na yena a nga vulangi ku yena i na mabindzu kumbe i na swin'wana mhm. xana ku vula ku a hi toloveleni ku ndla swilo leswi minduku hi nga ta kota ku tihlamulela ka swona a ni ma swi vona leswi humelela le khoto e, ebloemfontein swa i e c ya hina na ANC na MK sweswi mi nga swi vula loko mi nghena amoyeni va vulavula hi loko ka va jekajekisana magqweta va vulavula hi illegality and unlawfulness lava tlhele ra va hala dari mpofu va vulavula hi premature na ku case a yi jahanga yi nga jahi njhani ku ya ku hlawuriweni phela hi may may hi yeli hikwala ri vantima ene lomo za mi twa munhu va ku unlawfulness va ri mi swi tiva ku mabandi me le kusuhi loko mi ya khoto inkomo 100 100 hey yeah 0860002543 eh van'wana va yingiseri lava va landzelelaka timhaka ta ta tiko rero eh n'wina mi ri yini 0860002543 tsundzuka u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va yi ka yi kota ku twa nkandziyiso wa wena loko yi vuya mahungu na misava ya awura yan'we hi ndlela yo yoleyo kambe n'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani okay a nga si fika la 0860002543 kumbe ni tirhisa eh, eh, x handle ya air africa munghana hi ta bula na tatana joe maswanganyi kusuka ka vandla ra african national congress ku nga ri khale hi tlha hi bula na professor temba sono eh, hi bula hi langute ngopfu ka timhaka teto ti nge le ku endlekeni na leti ti ti khumbaka eh, xipikara xa huvo yo endla milawu manana eh nosiviwe maphisa nxakula eh kahle kahle ku endleka yini la eh na tolo a hi va vonangi loko president va ka va hlawula va ka va hlamula swivutiso le ka huvo yo endla milawu xana wena u ri yini ke 0860002543 eh inflation inflation va ri yi ta enyana yi ya ka 5.6 ka ka n'hweti leyi nga hundza a hi tivi ku swi vula yini leswi um ka n'we mi nga na tibondo na na xiboho lexi nga ta tekiwa hi va reserve bank um vhiki leri taku loko va hlanganini um ku yi languta mintswalo ya mali yo lombisa kambe ke a hi tweneni ku ku nga va ku ri na munhu la ke 0860 002 543 a hi ku tumingiso la mina hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu angula wo ku yini um hi ndlela leyo u nga tlhela mi tirhisa na mathevula dp at sabc co za um hi kota ku va hi twa ku um mi angula mi ku yini um mberi mberi um botpet ko va ndlela ya ku dya mali a ku na ti-award ta nchumu ha hlupheka botpet i vongani qivi kusuka a daviton hi ndlela yeleyo kambe daviton ku na le thwathwa a hi amukeleni un'wana muyingiselelo nhlekani khalanga ku pfuka hi mitwini a khensa e eish mina ni nola ku pfuniwa ni la ku vutisanyana swin'wanyana mayelana na ti-three fifty ma hambi ni ta ni nga huma ngopfu endleleni um la ka ti-three fifty as far as ni swi tsundzuka kahle a ni ri loko u tsarisa ti-three fifty fane va ri u fane u nga tirhi hi ku kota ku qualifyela ku kuma da three fifty and eh, nga ka swi kombisa na ku ne ka account ya wena a wu fanelanga u kuma mali yo yo hundza six hundred and fifty rand ya hi ku swi nga ta ku fambela kahle so mi xivutiso xi nga na xo hambi ta ni ta ni vutisa munhu wa rhongo okay mara i ku lexi ni karhataka ngopfu i ku six hundred and fifty va vulavulaka hi yona swi nge koteki ku ri ni nga hanya n'hweti hinkwayo hi 650 yaleyo so a ni tivi ku mfumo wa hina wu ringeta ku hlamusela ku ri no 650 kumbe 350 yaleyi va hi nyikaku yi ringanini mina ni nga kumi mali yin'wana yi nghenaka akhawunti kumbe no fanele ni kuma hard cash hi ndlela yo fana na yaleyo ma swi vona hi ku ri a ni ngo a ni ngo swin'wana swi va swi kha swi endleriwa ku ma swi tiva ku i koho munhu loyi a dyaku 350 hi siku i koho munhu loyi a dyaku 350 hi vhiki mm. i kona munhu loyi a dyaku 350 hi mavhiki mambirhi i kona munhu loyi a dyaku 350 hi n'hweti hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku e, e, mpimo wa vusweti a wu ringani mm. se se loko ku ve n'we ma kota ku mi nga hlengeleta hlengeleta mi mi khwajakhwaja mi ze mi kuma thousand a swi antswi mfumo wu pfuna loyi a nga kumangiku na peni na wu n'wi nyika 350 hi yo hi yo hi xo mihleketo leyi nga ko laya a hi mhaka ngopfu ya ku ve ri n'we mi ta hanya hi 350 kumbe mi ta hanya hi 650 e-e ku langutiwa ku n'wina mpimo wa n'wehe wa vusweti loko wu pimanisiwa na wa khalanga wa n'wina wa antswanyana khalanga i le ku tikeriweni swantswa va n'wi nyika 350 liya Eh no ni ni ni ni ka kahle ka la mphaka. Mm. Mhaka yi kulu ku ze ni yi hlamusela ndlela leyiwa. Mm. Mina i a ni ri munhu loyi a ku ni ti tirhela ni tirhe ku ringana ku hina malembe ya khume kwalaya ma vona so khombo ra kona ku ri no sweswi ni na lembe hinkwaro ni nga ri ku tirheni a ni kumi u i f a ni kumi nchumu no ti zamazamela ma swi vona so ni vula ku ri ka swikweleti kumbe xiyimo lexi ni nga ka xona three fifty nge ni pfumeleki ni hanya n'hweti hinkwayo so ni vula ku ri ku na ku ni pfuneka kusuka a kaya phela kaya va nge teki mali va chela bazini va ni rhumela yi fika haleni swo ba va ni chela ka akhawunti endla swi swa n'hweti na n'hweti maswin'wana mara once se yi nghena laya swi vula ku mina eh, for some reason na ti kota kun'wanyana maswin'wana no 350 yi langutiwa veri ku ya handle ka loko u ri ku boni balo yi ta ni tsundzuxa loko ri ku ni nga vevuli swona kambe leswi ni swi tivaka ku 350 yi tsundzuxiwa yi langutiwa a yi langutiwi vutomi hinkwabyo yi langutiwa n'hweti hi n'hweti mina ni rejectisa tin'hweti nharhu ku landzelelana makuva eh, eh, yi languta n'hweti na yi languta n'hweti eh. na n'hweti loko yo kuma ku a mi ringanelangi ka leswi mi nga mi lavaka swona mi nge ringanele hi yo mhaka ni tshame ni vona ni le ka un'wana ka tiktok a ku loko munhu a ku nyangatsini wo wo n'wi depositela mali tlhe yi reverse a nga yi a nga kumi ti-review khese riboto wa mina ni hlayisekana i koma kwa va khetsa 0860002543 eh un'wana muyingiseri a nga tshamaka ha eh un'wana mu- muaki a nga tshamaka ha loko ku ri na munhu a ku karhata wo n'wi di- a kha a ri munhu wo kuma 350 wo wo n'wi hoxela mali tlhe reverse eh veri loko xi ya kamba xi ta swi vona ku eh i tshama a kuma mali yo ngese hi yo mhaka a nga ta ka a nga ha yi kumi 350 se a ni tivi ku a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi timhaka to toleto kambe se makume nharhu n'we timinete ku bela awara ya khumembirhi eh kumbexani magayisa va kona hi nga hindza hi ta kota ku eh hi ta vuya hi yisa mahlweni na nongonoko afrika wa vulavula oh loko va ri kona a- a a va tata va ta ku swi hava hava va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini gayisa swo mingisela mukanalona fm va twile tatana hlolani fanelo magayisa eh loko we hala va- va nga tumbuluka kona hayi lava tshamaka na sweswi hayi lava nga tumbuluka kona va ta va ta ku byela ku e van'wani va vachayi va swichayani sweswo piano va xiyimo xa le henhla swinene tatana hlulani fanele makayitsi ni lava ku bula na um tatana um joe maswanganyi hi kota ku twa ku va ri yini vona um hi mhaka leyi bulaka hi yoho ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ta vandla ra african national congress hi ndlela yeleyo kambe sweswi a ndzaka leswi

eka malamulele eka mhinga u ya fika eka matililiyani Come on, I like 91.3 FM. munghana lonene fm makomba ndlela sweswo mi yingisela munghana lona fm nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm kaya ku haxela wona twi kusuka haleni etindleni ta vuhaxi apulukwana hlekana wa siku ra namuntlha miyingiseri wa munghana lona fm ta tsundzuka ku tolo a ku ri na ntshamo lowa wu ri koho eka khoto ya timhaka ta nhlawulo eh, a free state eh, amangaung municipality eka doroba ra bloemfontein laha a ku langutane vandla ra african national congress eh, na vandla na na va ka iec kumbe va khomixini ya timhaka ta nhlawulo eh, hi ndlela yeleyo ku katsa na va mk hikuva a ku ri na lava leswi va swi vitanaka lowo hlamula ro sungula eh, mutihlamuleri wo sungula na mutihlamuleri wa vumbirhi se laha u ta twa kahle kahle eh, va fike njhani tanihi va vandla ra african national congress ku va va tikuma va teke xiboho xa ku e-e swantswa hiya a khoto kahle kahle va vilerisiwa hi yini vo chava MK kumbe va chava khale ka President Zuma kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke? A hi amukeleni xirho xa NEC eh tatana Joe Maswanganyi lava hi lavaka ku bula na vona tlhelo mutshama xitulu wa timhaka ta komiti leya swa timali musa swihela eya swihela eka aka huvo yo endla milawu ka administration leya vuntsevu hi ndlela yaleyo tatana maswanganyi nhlekani mi amukerile ka munghana lon fm enhlekani khalanga na vayingiseri va mlsn a hi sunguleni kwalano kumbexani hi tihlo ra n'wehe tanihi eafrican national congress leswi a swi ndla ku tolo mi ya khoto a mi la ku fikelela yini uh, african national congress eh, ya a khoto ku ri um eh, iec yi kota ku lunghisa swilo leswi yi nga swi fambisakiki kahle hi mayelana na ku pfumelela political party yo karhi leyi nga rhijisitara yi tirhisa mavito lama yi swi tivaka ku i mavito lama ma tirhisiwaka aka nhlangano wo karhi wa African National Congress wa Mkhonto we Sizwe ti-colors ta African National Congress na ku va eh, maendlelo ya vona ma nga fambangi hi ndlela leyinene a hi na u lwa na political party yin'wanyani hi ku eh, constitution yi ri munhu un'wana na un'wana i na lunghelo ku joyina party leyi yena a yi lavaku munhu un'wana na un'wana na lunghelo ya ku ndza party ya yena mara loko party yo karhi yi suka ya ha tivitana hi party leyi vanhu va humaka ka yona hi vona swi nga tshamisekanga hi ndlela yaleyo mm. se se se loko loko mi swi langutini hi ku eh, ku fana na sweswi xiboho va ti ri xa xa ha vekeriwe tlhelo a xi se tiveka tanihi anc mi ri mi langutela yini loko xiyimo xi te tani hi langutela ku leswi iec yi nga swi fambisangiki kahle swa ku pfumelela phati liya yi teka ti-colors ta anc yi teketela na mavito lama ma tirhisiwaka anc ku ma rejistariwile mavito lamaya ene va swi tiva kahle vona va lava va nga suka va endla phati liya hi ku a na va ri varhangeri kwala kaya mm. va suka va ya vulavuli va tlhela va ku vona va ha ri timembara ta anc a ka ha ri timembara ta anc vumbiwa ra anc ri loko i ze i huma xitandi i ya i ya endla swa wena i vhela i fa i fambeli makumu i tihlongoli hi wexe so vanhu va nga vi na confusion va vona nga ku vanhu lavaya va ha ri varhangeri va ANC so va lava ku confuse vanhu hi ku vulavula language ya ANC hi ku vulavula eh, va tlhela va displaya ti-colors ta ANC leswi swi nga tshamisekangiki loko mo famba i endla phati ya wena i thya vito rintshwa i tlhela i va na tikhalara ta yona tintshwa swi va swi tshamisekile so mara la ku kombisaka a hi lwi na ku va va endli phati and a swi karhati loku ku ri ku van'wana va ri varhangeri va sunguli va endla swin'wana i ti-political rights ta vona mara va endli swilo hi ndlela leyinene ene va nga confuse vanhu laha tikweni ene lexin'wana hi fanelaka ku xi clarifya a ku na party ya ya anc ya cyril ramaphosa um ramaphosa i president ya anc leyi nga langhiwa a conferenseni dyambu ri yo hosi ku nga vi na swin'wana na swin'wana swi nga humelela so vanhu loko va huma va ku anc leyi a ya ha ri yona leyi anc i ya ramaphosa a a hi swona loko vona va ha rhangela a swi nga vitanisiwi swona ku anc ya mani tani anc leyi fomiwe nineteen twelve hi va john langa li balele duve a ya va yena the first president ku ta fikela sweswi a yi zangi yi nga vitaniwa hi vito ra munhu van'wani va kombisa timhaka ta ku vandla leri se khale ri rhejistariwile ku ya hi sweswi ri nga rhejistarisiwa xiswona ka iec kambe tanihi anc mi sungule ku vindlavindleka ntsene loko ekhale ka president va ku hayi mina ni lava ku ta seketela ku votiwa ka vandla leri swi nga va swi ri na ntiyiso swo swoleswo a swi na ntiyiso a ni munhu i na right ya ku ya loko a advisiwile hi tilawara ta yena ku a nga ya rini a khoto a ya challenge swilo swo karhi a ho pfuketana hi suka hi ya khoto hi fanele hi sungula hi tshama na tiloyara hi va vutisa ku na case leyiwani hi approachisa ku yini leswiya swa ku eh, eh, former president loko va ta va ngheni i mara i masiku na former president va vuleni ku va va wela ka party liya a hi tekelelanga ku ya khoto immediately loko va va ti announcer ku va wela ka party liya a ha la ku xopaxopa hi va na vuxokoxoko swa swi leswi hi endlaka swona hi ku swi leswi la swi tirhiwa hi nawu a hi nga la ku voya voya mhm. swi endlaka ku hoka hi nga yangi ne le xikolweni a hi nga la ku ndlisa swona a hi la ku ndla swi leswi nga nawini ni tsaka hikwalani ka ku e a mi lavo ku voya voya ni kombela mi ni khomela nyana ni hundzisa makume nharhu wa tisecond ta vhengele kambe xivutiso lexi ni lava ku vuya na xona i xa ku ri Xana n'wina tanihi ANC ma yi chava MK ke? Kambe sweswo loko hi vuya la. Hi le ku buleni na Tatana Joe Maswanganyi ku suka ka vandla ra African National Congress tanihi xirho xa NEC lava hi nge le ku languteni ka timhaka ta ku va ku ri na ku tlhontlhana exikarhi ka vandla ra African National Congress na va IEC hi timhaka ta ku titsarisela ka vandla ra MK leswi ku vuriwaka onge ti matitsariselo ya koho a ya landzelelangi yona milawu hi ndlela yo yoleyo eh tatana maswanganyi a hi languteni ka ka van'wani va vula ku eh a hi ro sungula bandla ra African National Congress ri ya a khoto endzhaku ka loko ku ve na ku phatluka eh malembe ndzhaku loko va tatana eh, Patrick Likota xikombiso va humini na va tatana Mbazima Xilowa va endla Congress of the People eh ku vuye ku yiwa khoto ku vulavuriwa hi timhaka ta ku Congress of the People i ya ANC eh kambe hambiswiritani a swi fambangi kahle ka vandla ra ANC hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku loko a ko va ku swi ndise sweswi ivi mi swi tshika a swi ta va swi onhele vandla ku fika kwihi ku nga va ku ri na ku chava eka vandla ra MK loko se ri khome khale ka president wa n'wina a mlodzi a hi chavisiwi nchumu va na malunghele ya ku endla swilo swa vona swintshwa a ku na nchumu vandza leriya ri nga ta huma na xona kumbe ri nga dobanyana vambirhi vanharhu vanhu kwahala ka zulu mara lomu kun'wana ni voni nchumu um no vona ku ri um mavivi ya parafini um ma nga ta tlhela ma hangalaka um a va ti endleli swilo swa vona ene loko va suka endhawini i nga suki i onheli xihlovo eh hi ku i nga tlhe i vuya kwalaya i la ku nwa sweswi mi vulaka ku vandla reri mi ri vulaka ra khopo eh ri tikombe ri na migingiriko yikulu hi two o oh eight two o oh nine mara ni voni swo helela moyeni va tlhela vo tala va vona va jika va vuya um hi ku a n c yi rhulini eh eh yi teka yi tlhela yi ba amukela va kona na sweswi na va lavawani a ni voni swi ta ya kule leswiwani eh ku swi swa kona ni swi beyiseliwaka ku kwata ka ku vulavula ku biha lamu humaka kona i nga vulavuli ku biha hi lomu humaka kona hi ku a wu swi teka before kwala u humaka kona a wu ri yini before mm. ni ri joe masonga entetani ni kha ni huma kwele ka mudavula a ni ri hava na movha ni ri hava na xo famba loko ni ta ka anc a ni nga ri chairperson ya ya nchumu ne le palamende anc yi ti yi ta ni rhwala kwele mananga yi ta yi ta ni veka la cape town yi ni endla chairperson ya finance ni tiveka la vanhwini mm. so sweswiwani loko ni twa ku xurha hi vuswa bya kwala palamende ni tlhela ni rhuketela anc yaliya yi ni fidaku ah, se ma swi vona ku swi va swi nga tshamisekanga eh so a va endli mara va nga rhuketeli ANC va nga rhuketeli president ya ANC mara a ku na eh, party yintshwa yi nga ta hlula nhlangano lowu nga na 112 years ene hina loko hi kha hi campaign a hi va rhuketeli a hi vulavuli ku biha hi vona mm. mara munhu a tsundzuku ku leyi hi le marhumbini le ni humaka kona swi nga endleka ni lava ku tlhentlhelela swi karhata ngopfu mi kuma loko se munhu a lava ku fa a ku a ni lava ku lahliwa hi ti-colors ta a n c ku ve marisuku a yi dungeli yini laniwani so a yi hi chavisi hi leswi yi fambisaka swona swi ngo tikomba ku ri na ndlilunyana wa mavivi mara a ni voni ti-twenty nine ku ta huma xo khomeka ku ya hi mavonelo ya mina ya tipolotiki A hi hetseleni tatana Maswanganyi hi leyi ya eh, xipikara xa huvo yo endla milawu tanihi ANC eh, miri yini hi yona hi ku ku na ku kho- ku- ku na ku- ku- ku vilela ka mavandla yan'wana lawa ya nga ri ku ya eh, ya nga ri ku ANC ya nge a swi ta va swi ri kahle ku eh, xipikara va tshika ntirho endzhaku ka loko ku ve na ku ngundzuvanya loku nga va koho eh, hi swiyenge swa nawu Eh, xipikara a va le henhla ka nawu va fana na munhu un'wana na un'wana hinkwenu hi le hansi ka constitution hi le hansi ka nawu loko maphorisa ma ya kahle ku eh xipikara va tshika ntirho endzhaku ka loko ku ve na ku ngundzuvanya loku nga va koho eh hi swiyenge swa nawu Eh, xipikara a va le henhla ka nawu va fana na munhu un'wana na un'wana hinkwenu hi le hansi ka constitution hi le hansi ka nawu loko maphorisa ma ya ma ya ngundzuvanya sweswi ma nga ngundzuvanya swona um a hi swi tivi va fane va vula ku xipikara i onhi yini xipikara a nga tshika ntirho ntsena loko a voniwe nandzu hi khoto ya ku um langutana na milawu hmm. mara sweswiwani ku va vanhu va fika va nghena endlwini ya wena va va nga ndhawu ndhawu ivi vanhu va ku a famba leswi va swi vulaka hi mavandla man'wana mo politika a ni nguva ya kona leyiwani ku fikela ti-twenty nine ta may so xipikara a nga voniwangi nandzu hi khoto a nga pfuleliwangi nandzu loko ku ta va ku fambisiwe swilo hi nawu ku ya hi vumbiwa leswi milawu yi sengisiwaka swona eh ANC yi ta swi teka kusuka hi kwalano so xipikara a treatiwi ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a landzelelaka nawu ende a ni voni ku xipikara a nga va na problem eh hi ndlela yaleyo so a ku respectiwi ti-rights ta yena eh ku ya hi constitution ku na yena i na malunghelo eh, a nga treatiwi ngaku o va xigevenga ku va a nga dlayanga munhu a ku se va na proof ya ku hi mpela leswi va swi vulaka um swa khomeka se leswi va swi allejaku or va swi pumbaka swi fanele swi ya testiwa a court ya loyi a vulavulaka swona a fika a humesa vumbhoni a ku hi leswi hi kona laha nawu wu nga ta teka magoza and hi kona anc yi nga ta teka xiboho xo karhi mara mhm. for now a hi va pfumeleleni ku na vona nawu wu va sirhelela ku fana na munhu un'wana na un'wana hi yo mhaka leyi fambisaka swona mulobyi hayi na wona khensa swinene eh, eh, zi- eh, kambe va ka maswanganyi i yini i va holeni ne um va holeni a va gwevanga a va gwevana khensa swinene um mi va na siku lerinene ku dya ku engeta inkomu mlobyi na vayingiseli a khensa sweswo mingisi ro mugera lona fm vatirhi tatana eh, joe maswanganyi lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi tlhelo ra vandla ra african national congress eh, loko hi languteka timhaka eh, leti ti khumbaka eh ti khumbaka eh, ku kumbe i ndhasu ndhasu kumbe ku ku- ku tshukiselana mahlo kumbe ku tengiwa ka nandzu eh, lowa a swi ri koho le a eh, a, a, a bloemfontein loko va kha va tenga hikuva eh, tanihi vandla ra african national congress va hehla leswaku va i commission ya timhaka ta nhlawulo a va swi fambisani kahle loko swi ta ka timhaka ta ku tsarisiwa ka vandla ra mk hi ndlela yi yeleyo kambe ke eh wena u ri yini tshemba na wena tlhelo rin'wana leri lavaka ku ri twa kambe a hi sunguleni hi amukela mhleri eh, wa tipolitiki professor chamber sono eh, hi bulanyana katsongo na voho hi timhaka toto timbirhi eh, hi sweswi kwihi leyi hi nga burisa xiswoho na tatana joe maswanganyi nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lon f m hi ku haxela wona twi hi xitsonga xa nhlawulo kuso sungula ka munghana lon f m namuntlha ku ri ravunharhu siku ra vumakumembirhi ra n'hweti liya ya nyenyankulu tsundzukani minduku siku nkulu eh, ra ku va ku tlangeriwa makumenharhu wa malembe

sweswo miyingiselo munghana lona fm nakona ku afrika wa vulavula i khumembirhi timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we awara yan'we mahungu ya misava lawa ya ta kona tatana hlulani fanuel magayisa professor temba sono va yime kulunga la ku va va ta kota ku va va bula na hina loko hi kha hi languteka timhaka leti timbirhi eh timhaka timbirhi ta koho ya ku sungula hi leya eh mk iec anc Eh, ivi hi languta na liya ya manana Nosibviwe Maphisa Nqakula eh, hi ndlela yole prof nhlekani hi mi amukerile ka munghana lone Eh, nsekani namshete ngwini a khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha timhaka timbirhi man eh tolo mahungu a ku vulavuriwa hi khale ka president va kha va vulavula na va- na vaseketeri va voho eh a a a- a free state hi timhaka ta eh ku tengiwa ka ku eh, onge ti- vandla leriya va nga ka roho leri vo venyi vo ri seketela a hi vandla ra vona, vandla ra vona i ANC, ku nga ri ANC ya khale ya ya President Ramaphosa. Mi kume yini n'we ka leswi a swi endleka tolo Prof? Uh, well, Fikile Mbalula Secretary General ya ANC u hlamurele kahle Jacob Zuma. N'wina Jacob Zuma a nga lavi nchumu ko lava ku ri Cyril Ramaphosa endzhaku ka ti-elections ta May a nga vuyi exitulwini as president ya tiko u la ku ri a n'wi wisa so u ringeta xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka ku ri a n'wi wisa so ku ya u ya yiva vito ra rivandla rin'wani i va u teka ku hikuva ni wena a wu ri a intelligence operation ya MK eh MK leyi a yi nga ri ya ANC ko va mavunwa lawo so eh eh president eh, Jacob Zuma wa khale u tirhisa lexi xinghezi xi vitanaka the Stalingrad tactics so hi xona sweswo swo tirhisa stalindar package ku ri u ta tirhisa xin'wana na xin'wana ku ri a hlula swirilo swa maphosa so hi swona leswi a swi endla a mangawungi tolo um a kombeta ku ri mina manjheni nharhu wa anc kambani wa anc mm. so a ku nchumu lexi a xi vulavula tolo a handlela ku ri u la ku ri a wisa anc ene a nga kota ku yi wisa anc eh, eh, ngopfungopfu hi kwazulu natal hikuva ni loko a vitana mazulu a ka vona ku mi nga voteli eh, munhu loyi va nge sirilo ra maphosa a hi endleni ku ri n'wi wisa vo tala va mazulu va vona va ta n'wi yimisela xivutiso ku ta va ku ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaku ku swi za swi fika kwalano ka ku va ku va lava ku wisa um president siri ramaphosa a a ni ri eh, Cyril Ramaphosa u u- u tekile xitulu lexi manje na ku Cyril Ramaphosa a nga n'wi a nga yimangi na yena loko na swo swa z- eh eh, Raymond Zondo commission va boxa swo swo tala ngopfu a nga yimangi na yena kambe a karhi ku ri munhu loyi a ri na yena so manje hi mhaka yini a nga n'wi lwelani so Cyril Ramaphosa eh, hi yena a nga boxa swo swo tala swa vo dodomiyeni na vo yakhe kwinana and so on all of that so u kombeta ku ri no Cyril Ramaphosa ku ri yena a ku ri museketeli wa xitulu xakwe kambe a ku ri munhu loyi a teka nkhavi a n'wi tlhava laha ndzhaku la so u- u- u vengelerisa Ramaphosa ngopfu loko mi kha mi languta prof eka mhaka yo yaleyiwani loko mi languta nkarhi lowu president eh, khale ka president zuma va nga va nga va koho a afrika dzonga tanihi president kumbexana mi n'wina mi yi tivaka kahle mi nga yi teka kusuka kwele ka loko va ri mec wa wa timhaka ta ikhonomi a kzn ku fika loko se va va president loko mi languti maendlelo yalamo mi langutana sweswi se va nga va lava ku vuya hi ku seketela mk eh va na wona nseketelo wa ku va nga languta ndhaku va ku phela track record ya vo hi leyi hi yo mhaka a hi yeneni ka khale ka president yena u hleketa ku ri wa ha ri na yona track record kambe a nga na yona hikuva ni vito rakwe ri borile ngopfu ku suka hi vo 1996 eh loko a ri MEC ya Economic Development ya KZN a endla swo swo swo tala swo bola ngopfu na leswi ni nga ni nga kombeta le ka ka ka ka court ya eh, Judge Hillary Squares mm. eh, ku ri no hi munhu loyi a endla yini na xabirixeti na sweswi va va va fanele ku ri va sungula ku tenga eh hi n'hweti ya May eh so hi munhu loyi a nga na swo swo tala swo ka swi nga tsinekani ngopfu ndawo NRB na banka leya ya NRB leya Samsodini eh leyi a hamba a tsutsuma a teka timali kona a swi swi huma ka ha ri na swilo swo tala leswi nga onheka leswi eh eh Jacob Zuma a swi endla le ku fana na yena manani loyi mi la ku vutisa hi yena mapisa ngakula Mm. eh ta vona hi khale va endla swilo swo bola ngopfu swi huma njheni swi ri ramaphosa eh eh ka ka Jacob Zuma u hoxile hikuva ni a nga kotangi ku vulavula a a a boxa hinkwaswo leswi a swi endla u lo loko a tekele eh, vupresidente i va nga n'wi seketeli hi lexi a nga kwata hi xona ke kambe ku fana na loko president Cyril Ramaphosa a seketerile maphisa manani loyi maphisa ni makula manje zuma ene u ri na hi mhaka yini mina a nga ni seketelanga a seketele raymond zondo um a n'wi vavisa xikomeni a a hi ngheneni ka yaleyo ya ya xipikara xa huvo yo endla milawu prof ku loko hi bula mina na n'wina siku leriya Mi kombise ku ka mi nga hlamarisiwi hi loko ku huma swihehlo leswiya kumbe swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Sweswi se maphorisa va ye va ya ngunduvanya. Mi, mi, ku suka ka ku ngunduvanya koloku ku ya tani loko mi kha mi landzelela xitori lexi, xi le ku hlanganeni. Hayi, xi nga xi nga hlangani. Manani loyi, eh, a ni manani loyi Nombasa. Ndzotswa Ndlopfu loyi a nga n'wi nyika timiliyoni ta ti fikaku timiliyoni tinharhu ta tirhandi u ku nyikile rini? Hi malembe a twenty sixteen ku fika twenty nineteen a n'wi nyika timali ta ti-cash ta ti-bribery ta ti-cash manje loko ma-hawks lawa loko n p a leyi yi rhumela ma-hawks lawa ku ri famba ni message va a kuma yini a ku na nchumu lexi ni nga ta xi kuma xo sungula um manani loyi president mandela a ah, vulavula ku e u tlhavile ngopfu tlhavile ngopfu na zona tlhavela tlhelo ku fana na tijakalasi kambe a ku na nchumu lexi mi nga ta xi kuma na hambi vo ngo secha endlwini yakwe xilo xo sungula xa vumbirhi a va yangi va ya secha hi nkarhi wun'we a va yangi va secha ka yindlu yakwe ya le eastern cape so va swi tiva njhani ku ri leswi va swi lavaka swi koho kwala so ko ko ko va ku hi pfala mahlo ntsena ku ri n p a yi hleketa ku ri no ku ku na lexi xi endlaka a ku na nchumu lexi renge xi endlaka manani loyi u na swilo swo tala leswi a nga swi hoxa ngopfu a ku na na nchumu lexi va nga va va va va va va- va nga n'wi va nga n'wi teka va va n'wi tengisa hi swona a va sachangi nchumu swa leswi a tekelana nhwanana luwa wa le burundi a n'wi nghenisa aeroplane a nga fambi hi swilo swa home affairs a n'wi tisa laha illegally na leswo rhwala vanhu va anc a va yisa ka vo zanu p f na leswo swa vo kevin um eh, na ni rivala eh, Kevin Wakeford mm. leswi a swi endla na na na na yena manani loyi a ku na nchumu lexi nga sechiwa so a ku na nchumu lexi nga ta endleka wa ta wa ta huma scot free se se swi vula ku ku yini ku ni le ku tivuteni ku se mavandla ya tipolitiki ya sungula na ku ku fana na va da va sungula ku a fana tshika ntirho se swi to vulavuriwa ivi term yi hela loko anc yo vuya va tlhela va vuya na hambi swo na hambi u ngo tshika ntirho yena a fanele ku va ku ri ngeya ku ri ku ri munhu loyi a nga na dignity personal dignity a fanele ku va there hikuva vanhu va va hoxa vito ra mina ka thyaka so ni nga ni nga tshami la xitulwini a wu nge ni suka ngeya ku ri spikara ya matiko man'wani ni vonile yimbelela speaker rin'wana vo canada na vo australia loko ni vhakacherile e va ku he wena u endlangi lexi va ku e-e eku va ni mirineni ri tani mina a nge ni suka xitulwini mali yena sweswo a swi kona sweswo wo ni suka xitulwini mi twile na chief whip ya a n c kenny majodina a ku ha a nga swi chajiwa so on and all that so ko va ko va vutsotsi lebyi byi endliwaka ka ka vanhu lava va va va va va ANC ku fana na loko Jacob Zuma a endla Stalingrad tactics takwe na yena loyi eh, manani loyi u endla ti-Stalingrad tactics ta ta takwe u ta koka koka ku ra until a ze a a fika la a ku a na ha vuyi a parlamenteni kambe na hambi a nga vuyi a parlamenteni u fanele ku ri a tenga na hambi a sukile a parlamenteni u fanele ku ri a tenga swilo swi a nga swi endla hikuva u endle swilo swo tala ngopfu a wu fanelangi ku ri tiko ri va na xipikara xo fana na yena a swi fanelanga swi swi na nkoka a swi le endleleni a hi swa kahle kambe kambe prof a hi hetseleni sale hi minete kambe a mi voni ku va nga vanhu vo fana na vamanana phemi majodina va nga va kha va vulavula ntiyiso ku a phela munhu loyiwani a nga se a nga se voniwa nandzu ka ha ri maveriveri tihawks ti yile a ti kumanga a oh, a hi swi tivi ku ti kume yini se a swi antswi ke va tshikiwa ivi ku sungula ku tirhiwa ku landzeleriwa timhaka ta nawu ivi loko se nawu wu teke xiboho hi ko ku nga ta langutiwa ku ku endleka yini hi vumundzuku bya vona a swi fambi tani loko u ri nkulukumba wa swilo swa nawu epalamendini a wu fanelangi ku ri vito ra wena ri va na swesweswo a wu fanele ku ri ku ri wa tiva ku ri no u u u u u munhu wa njhani u ku i i- i ku vanhu vanhu va ni chela marhe va ni hoxa thyaka and so on a wu nge mina ni huma ni nyika vanhu ku ri va endla investigation ni ta ku loko va hetile investigation eh, i ku vanhu va ta kuma ku ri a ni endlangi nchumu then ni ta ku wena kambe ku yena swi kona swesweswo pala ku ri oh, a yi ya khotho i khotho ya teka ya teka malembe na malembe hmm? hmm. so a swi a swi pfuli a swi vuli nchumu leswi manana eh, eh, majolini a swi vulavulaka ko va swi tale ntirhani leyi va va va yi endlaku eh, ku fana na vo tholi yengeni leswi a va endla swona ku fana na ku swikodwa leswi va jikaka va ya hala na hala yi va ri yi swi tiva ku ri vanhu lava va endlile swihoxo swo tala ama va lava kusuka xitikweni hikuva a va lavi ku ri mhm. va fana na jacob zuma jacob zuma yena nga va kombeta ku ri no mi fanele ku ri mi lwa njhani no ala mi tshama kwala xitulwini prof ni mi twini khetsini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo inkomo professor themba sona lava hi bula na vona va hi fikisa ka maawara yan'we nkarhi wa mahungu ya misava na xichayi xa organ xa xiyimo xa la henhla xa piano hlulani fanoni magayisa gayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi whatsapp na telegram eka 065 744 3911 sweswi Botet akhensa mimbulavulo ya vazuma na va mk botet a yi twa mara problem i ku loko languseni kulukumba luwa i sapotiwa ngopfu hi rixaka lera ra ku a ni tivi ku ta va ni sweke kahle kumbe hi vanhu lava nga ku ko tala a va langusi ti-fact ta ka timhaka ta leti ta tipolitiki vo langusa ku loyi wa ka hina ha n'wi sapota sweswo tani ni n'wi twa kha vulavula kun'wana ka kombisa swa ku nkulukumba ramaphosa endle one two three four ivi vandla ra anc ri n'wi yimelela palamende u rivele ku na yena i yimeleriwe ngopfu hi minkarhi liya ku na timhaka ta kandla so munhu wo fana na kokwana zuma mina ku ya hi mina a ni nge pfuki ni n'wi tekele enhlokweni swilo leswi a nga ku swi vulavuleni swi opposa leswi a ri ku swi endleni nkarhi lowu a ri xitulwini na niesberg patrick botpet inkomu milandzu ya pfungulusa kwala ka mahlata nhlikani bot pet na vaxumi ya anc a yi tshiki mk na loko mfungho yi ku yi yelana xi xikulu i ku ka ballot paper anc yi ta va yi tsariwe ku anc mk yi ta va yi tsariwe ku mk na vatwa vo tala va nghena va ku heyi lavakulu va ta bayiza lavakulu va nge bayizi ku va ku ri na vapfuneti le va tipolitiki mukhegula wo fika vula ku ni lava ku vhota anc e va va n'wi va n'wi va n'wi tsalela xihambani laha anc a va tshiki ku lava ku hi bayizisa a va tshiki mk yi nghenela nhlawulo a ku na munhu loyi a nga ta bayiza ku ni bayizise hi mfungho a ni yi vona na na na mavito lama va kumaka ma tsariwe va ta va tsarile ku anc va tsala ku mk u ta bayiza njhani ende sweswo swi ta va swi nga ri kusuhi na kusuhi mos inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi whatsapp na telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani botbet na muhumelerisi mina na ku ta hlamula ka leyi 350 350 vanhu va nga to vulavulela loko va vulavula timhaka leti va nga to vulavula papa lava va nga vulavula 350 leyi va vulavulaka hi yona swa ndleka yi nghena swa ndleka yi nga ngheni A hi n'hweti yin'wana na yin'wana hi kumaka 350 na ha swi tiva sweswo hina hi holaka yona ene mina ni tirhisa khadi ra Capitec loko no hoxeriwa mali ka khadi ra mina ra Capitec hambi ko va 500 rand the next month a ni yi kumi 350 yaleyo. Nhlikani Botbet na. hayi butpet na mu humelerisa uh, ah, butpet loko swi ta ka mhaka ya anc na mk anc yo fanele yi chava bcause loko no mi nyika xikombiso xa simple hi lexiwani um eh, butpet n'wina sweswinyana um eh, mi tirhaka munghana lonene munghana lonene before yi va munghana lonene a yi ri radio tsonga or ni ngo radio band U kuma ku a mi ri koho ka, ka, ka nkarhala luwa wa Radio Bantu, na sweswinyana mi koho ka, ka, ka Munghana Lonene. Se swi fika swi endleka as mufambisi vanhu va nga ha tsakeli ku mi fambisa, na vufambisi kwalaya ndzeni byin'wana va ku, um, va ku yehlisa. A wa ha ri mufambisi wena. Ma ni twisisa? Loko se u vuya u ya u ya pfula station u ku i, i Radio Bantu, somehow, somehow swi, swi, swi, swi, swi fika like swi nga va nyiki ntshikelelo, handle ka loko. Se va cheka va kuma ku swilo swa ku tala leswi nga laha ndzeni laha i swa Munghana Lonene. Ma ni twisisa? Mafambiselo lama nga laha ndzeni laha i ya Munghana Lonene. Vanhu lava nga le ku tekiweni va ya ka le i va Munghana Lonene. Swi ta mi nyika nkingha ngopfu sweleswo cause vanhu lava va famba na yini va famba na vutivi hinkwabyo lebyi a va ri na byoho le ndzhaku. phete minjhani hina hi pfukiti eyi i lembe ro tika leri ma tiva vanhu va la ku dya hi yona mhaka mi vona ku hoyihoyi yi pfuxa mhakanyana yi pfuxa timhaka hi ku heyi un'wana na un'wana se u la ku dya loko ku ri ku ve i vanhu lava la ta- va lava ku ta ku hi tirhela a va nga ta endla swona a va ta tshama ndhawini yin'we va va nyandza yin'we va kota ku hlula leswi va lavaka swona mara hi ku va lava ku dya hinkwavo hi yona mhaka leyi mona kuma ku i hoyihoyi namuntlha wo nyiketana nyiketana na hi matiko ni tikhoda inkomu sweswo mi yingisela munghana lona fm mi khenseli swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku va mi rhumela um minkandziyiso ya marito ya n'wina ha lexi ni tsakisaka ku marito ya n'wina ya le ku twaleni kahle sweswi ha pfi hi twa swin'wana hi pfa hi twa ha-a se mi tiyisise na ku vona leswaku loko mi kandziyisa um mi fanele kumbe mi va mi ri ka ndhawu leyi um yi nga hetelela yi va yi mirile ku twala n'wina ha khensa swinene um ha khensa swinene nomboro ya hina i 065 744 3911 se hi vurile ku ka afrika va vulavula hi tirhisa swithombe mi nga ze mi tihlupha mi rhumela swithombe mo rhumela nkandziyiso wa rito swi herile e hi ndlela yaleyo um ka lembe xirhediyo lerintshwa hi ta kombela kumbexani hi kota na ku hlaya kunene lava tsandzaka ku rhumela nkandziyiso um na sweswo hi ta swi languta um ka lembe xirhediyo loko ku ve ku ta va ka ha ri ko woho wa ha ri koho nongonoko lowu um na loko ri ku hi ta va haxa woho hi ndlela yoleyo se handle ka sweswo mingisi romee hi le ka 0860002543 mi nga kandziyisa rito na le ka eh, mi nga ha kandziyisi rito hi gi- hi- hi gimetile namuntlha um loko swi ta ka timhaka ta nkandziyiso wa rito 0860002543 hi ku minkarhi hinkwayo hina hi ri hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm Makombandlela. Yingisela Thwi eka SABC Plus. Hi amukela ni n'wana mingiseri loyi. Nhleka. Ahe. Mi pfuki papa. Hi pfukile hi von'we. Hi pfukile ha khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri yin'we. Hayi la sikhoseka. Ah timhaka hi leti. Mm. Na ku vulavula hi ta ka kokwana Zuma leti. Yeah. Hey, mativa la misaveni. n'wana n'wa i lava lexi a xi lavaka mara phati leyi ya hina leyi oh, eh, oh, oh, phati leyi ya hina se mi ya kwihi kwala i mani phati leyi ya hina so so ah, okay. mo hi swi veka so ya yeah. eh phati leyi ya mina leyi mina ni yi sapotaka eh na leya ya kokwani zuma Kokwani Zuma a va pfumeli nkarhi wa vona va wu kumini wu endlekini so loko ku ri na swilo leswi swi fanaka na swa na swa ANC ANC yi na right ya ku yisa MK a court ene ta twa court ku yi ri yini loko court yo fika yi yi yima na ANC yi ta va yime yi ta va yi vone yi ta va yi vone swi fanerile ku yima na ANC hi mhaka leswi va nga ta va swi langutise ni tijaji or loko yo fika yi yima na MK yi ta va yi langutise sweswi yi nga ta va yi langutise swona mara a hi yeni hi ya hi ya hi ya hlawula hi hlawula yaleyi nga ta wina yi ta va yi winile mara lexi ni mi byelaka kokwani Zuma ko va ku hlala ko va ku hlala ANC ta tshama yi kha yi fuma xivulavuri xin'wana xi vulavula lexi ku ANC ta fuma until until Jesus Christ a vuya oh so party ya hina i ANC Ah mina obvious mina ni ANC. Oh okay. Eh so ana ayi ko wani a swi lavi veta ku mo mara swi lexi xi nga swi lexi nga kona khala a hi pfumela ku kokwani zuma na va lava sapotaka kokwani zuma a hi va blame n'wana n'wana i sapota laha a lavaka kona mara mundzuku mi twe mi twe xivulavuri lexi a mi ri na xona xa muyeni kwalaha va maswanganyi va ku u nga u nga suki i bindle xihlovo hi ku mundzuku loko i bindla xihlovo i ta lava ku tlhe u ya nwa mati leyi a wu fanele u ya nwa masi i ta kuma xihlovo lexi a xi thyakile so a va fambi hi ndlela ya kahle mara hayi ku hi ku rhuketela anc hi ku rhuketela van'wana hi ku rhuketela va swimanimani i-i huma u huma hi swa wena i nga rhuketeli van'wana ma ni twisisa so kokwani duma a va pfumeli ku nkarhi va nyikiwile mo hi vula le ndzhaku le malembeni lama a va ri na ti-case to tala anc yona a ya hansi yi va bela ti-favor se namuntlha ku njhani a ka phati leyi ya hina phati leyi ya hina sweswi yi jikeliwini hi munhu loyi a va n'wi bela ti-favor mm. ku na mm. case to tala ya case leyi va nga ze va va henhla va ku va rhipini yi biwa yi favor favor kwalani namuntlha ku njhani nyoka liya a hi fuwini namuntlha ya hi luma hi swo sweswo mi swi tiva vaendzi ku nyoka liya a hi fuwini ya hi luma inkomu mi ri vaendzi mi fa mi fuwa tinyoka a hi nga swi tivi o oh, hi yo mhaka minkarhi yo tala vaku i na nyoka i na nyoka va vula sweswo ai kambe mi swi ri tani mintswari mugana na fm 0860 002 543 um a hi ku twi ku he i ri yini eh, eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga khoma yona eka nhlekani lowu muyingiseri wa mehe 0860 002543 i nongonoko afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela va ri eh, muvhikileri eh, munduku hi ta mi tisela nongonoko afrika wa vulavula kusuka laha a, a mapodile eh, eh, stadium eh hi laha hi nga ta va hi mi tisela nongonoko wa afrika wo vulavula hi kona eka hi languteka timhaka ta siku ra ku tlangela timfanelo ta ximunhu eh leti nga ta va ti ri koho elimpopo hi ku rhambiwa hi premier wa xifundzankulu xa eh limpopo premier stan mathavatha se hi laha hi nga ta va yi ri kona eh mundzuku hi ku tisela nongonoko walowo wa afrika wa vulavula ku lomuya ka tikhilomitara ta eh kumbe tiawara ta mm, tinharhu ku ya kona kusuka laha hi nga kona